Salam äleýk, mähriban watandaşlar! Sag-aman oturanmysyňyz? Biz siziň her biriňiziň öýleriňize agzybirligiň, yrsgal döwletliligiň ýar bolmagyny arzuw edýäs. Ine, biz Nal-nymatly desterhan gepleşigimiziň nobatdaky sanyna seretmäne çagyrýas. Ine, ýazgymyzyň bu sany Lebap welaýatynyň Kerki etrabynyň Astanababa şäherçesi. Ine, Baýram agalaň döwletli maşgalasynda. Ine, häzir zenanlar bilen tanş edýäs. Baýram agaň maşgalasy Annagül eneje, gelni Gülruh. Gelnejeler birek-birege hoş gördük. Hoş bolduk.
Indi hawa, Annawlyýenje dogrusu birnäçe et önümleri bar. Ine Lebap welaýatynyň hem aýratyn milli süýji tagamlary bar. Ine ýurdumyzda-da gyş möwsümi dowam edýär. Elbetde gyşda aýratyn iýmitimize has uly üns berýäs. Biraz etliräk, ýaglyrak, düzümi güýçliräk naharlary iýýäs. Indi Genjem şu siziň ýörme tagamyňyz bar ekeni. Biz, dogrusy, adyny eşidýärdim, taýýarlanyşy barada maglumat bilýärdim, ýöne ýakyndan görme mümkinçiligim bolmandy, dogrusy. Indi, mähriban zenanlar, sizem tomaşa ediň, menem öwreneýin. Indi, genjem, söz nobaty sende. Indi şu siziň milli tagamyňyz bolan, hasam toýda bişýän tagamyňyz, ýörme naharynyň taýýarlanyşyny bilesimiz gelýär. Esasanam gyş döwründe bişirilýän türkmeniň milli tagamy kellebaşaýak, myhmana hödür edilýän tagamlaryň biri.
Mähriban zenanlar, Lebap welaýatynyň milli tagamy bolan ýörme naharyna gerek bolan önümler, malyň öýkeni, bagry hemem ýüregi goşulýar. Soň içine sogan goşulyp, duz bilen gara burç bilen tagamlandyrylýar. Islegiňe görä içine pomidor hemem sarymsak dograma mümkinçiligem bar. Şeýle görnüşinde tagamlandyryp, doly garymy ýetenden soň, malyň iç ýagyny dowam görnüşinde uzyn kesip, Soňam ýaňky hurşy içine salyp, ak iňňe sapak bilen berkidilýär, kähalatlarda şol hereket sapagy daşyna oramak esasynda-da özboluşly düwünçek görnüşine getirilibem taýýarlanylýar.

Mähriban zenanlar Lebap welaýatyna mahsus bolan Gazan toýda bişýän ýörme naharynyň taýýarlanyşyna tomaşa edýär. Ine kellebaşaýamyz taýýar. Bu ýerde-de şoň içine salýan ekenler, goýnuň öýkeni, bagry, ýüregi hemem it ýagy dogralýar, duz, burç atylýar. Başga düzümine tagam atyp bolýarmy göge önümlerden? Howuz, otjagaz. Gyzyl burç, pomidor salyp bolýar. O-da bir üýtgeşik tagam berýär özüçe. Sarymsagam gowy gelşer muňa. Hawa, sarymsagam salsaň gyş aýlary. Hawa, şöhladyň tagamyna berer. Hawa. Indi häzir gelnem ýörite ýaňky gaýnynyň dolan iç ýagyny dikme işini ýerine ýetirýär. Elbetde dikmegi ýaňky pozulmaz ýalydyr. Hawa. Hawa. Indi bu it urşundan-a galdy gelnejem, ony nähili? Keleme-de
dolap gazana ataryp bolýar. Goýnuň garynynadam dolap atyp bolýar.
Dogry. Ine, dogrusy taýýarlanyşar. Täsin eken, häzir ýakyn wagtda nesip bolsa muň ataryşyna-da tomaşa ederis.

Şuny ilki kellesini salýar, aýaklary bilen gabanmadan. Bu naharymyz biziň dört sagat wagtlary bişýär.
Dogrusy ýene bir gezek ýatladýas, gazanymyzyň içinde suw bar, ol gyzyp dur, içine kellebaş aýagy saldyk. Egil ol bir gezek gaýnadyp, çogduryp dökmek üçindir. Hawa, şuny birinji gezek gaýnadyp dökmeli. Soň ikinji suwunda bişirmeli. Bişirmeli. Dört sagat gaýy dowam etýär. Ondan soň taýýarlan ýörmämizi salýas. A ýörmämizi ne wagt salýaňyz? Onam aýtsaňyz.
Bişmesine golaýlan wagty, bişen wagty salýas. Ol içiniň ownuk dogrulan soň basym bişýär.
Ine mähriban telegörüjiler, Lebap welaýatyna mahsus bolan hasam toý tagamy, zähmeti talap edýän tagamlaryň biri ýörme naharyň bişirilişine tomaşa edýäňiz. Biz kellebaşaýak nahary ýygy iýýäs, ýurdumyzyň dürli künjeklerinde ýöne Lebap welaýatynda aýratyn üýtgeşik tagamly görnüşinde bişirilýän ekeni, goýnuň bagry öýkeni ýüregi ownuk dogralyp, iç ýagyna dolanýan ekeni. Indi genjem şu nahar şeýle görnüşinde iýilýämi ýa iýmek üçin düzüm baýlaşdyrylýamy? Hawa, elbetde baýlaşdyrylýar. Muňa tamdyr ýagly petir diýýär, şony ýapmaly, tamdyra çörek, ondan soň ony gatlaklap, tamdyra goýýar, ondan soň dograp, üstüne ýörmesini goýup, öňe alynýan naharlaryň biri. Muňa gyzyl burç, bolgar, pomidor, käşir salsaňam içine tagam berýär. Indi genjem, indiki pursatlar Hamyr ýurup, ýag peçer ýapmaly. Hawa, hananda ýazgymyzy Mähriban zenanlar öýde dowam etýär. Ýazgymyzyň bu sany Lebap welaýatynyň Kerki etrabynda, Astanababa şäherçesinde, ine, Baýram agalaň döwletli maşgalasynda,

Bismillah. Ýagly petiriň özi gaty ýugrulan hamyr bolmaly. Hum.
Sebäbi ýag çalyp tamdyra ýelmeýänligimiz sebäpli syrykmaz ýaly ýüzi. Hawa. Indi bu näçe çöreklibräk bolmaly? Bir kelle başaýak naharymyza. Bişýän çörek sanymyz? Alty ýedi çörek bolsa bolýar. Indi şu naharymyz takmynan näçe adamlyk?
Bul goýun kellesinden ýörmelegli bişen nahar ýetimli bolýar. Hä, bereketli bolýandyr. Hawa, bereketli bolýar.
Näçe adam iýse-de, dor nahar bolandan soň tiz doýurýar. Gowy görlüp iýilýän naharlaryň biri bolýar.
Indi mähriban telegörüjiler şu hamyr ýugurmaňam düzgüni bar. Esasan, ilki bada uny ýapyrmak üçin hökman bir el bilen ýugurma alynýar. Şol uny ýapyrlyp, az-azdan gyzgynjak suwuny guýanyňdandan soň, soň iki el bilen ýugurylýar. Genjem şu aşlyk, böreklik hamyrlar bir elde ýugurylýar. Ýöne hamyr, petir, çörege niýetlenen, ýa bolmasa uly göwrümdäki işleklä niýetlenenler hökman iki el bilen ýugurylýar. Ýugurmada üns berilýär. Oňa ol.
Şu gatyrak bolanda gowy açylýar gatlagy. Hamyryň sagdyn bolar ýaly. Mähriban telewyarjylar, Annaguly ýenjemiz daýhan zenan. Annaguly ýenje ýakyndan sizden bilesimiz gelýär-de, indi şu ekiniň haýsy görnüşi bilen has ýakyndan gyzyklanýaňyz? On bäş gektar gowaça meýdanym bar. On gektar bugdaýym bar, Hudaýa şükür. Ýylyň ýyldyna bol hasyl bilen Watan ammaryna tabşyrýas. Indi şu daýhançylyk bilen diňe sizmi ýa ogullaryňyz, gyzlaryňyzam meşgullanýarmy?
Maşgalamyz bilen. Hä, hemmäňiz bilelikde. Hawa, maşgalamyz, agzybir maşgalamyz bilen şoň ugrunda. Daýhançylyk dogrusy ýylyň hil paslynda-da ünsde bolmaly bolýaň. Sebäbi sen ýere yhlas etmeli-dä. Howwa. Indi bol hasyl almak üçin elbetde ýeri sürme has wajyp bolup durýar. Howwa, ýeriňe güýz sür, güýz sürmeseň ýüz sür diýýär. Şony güýzde sürüp, dersläp, taba getirip goýsaň, ýer demini alyp, ene toprak myssyk hamyr ýaly, ýugrulan hamyr ýaly gowy bolýar. Asylha biziň şu topragymyzyň özünde bereket bar. Arsy galba. Islendik bir ýerde ekin meýdanda eken hasylyňy önümini bolluk bilen almak bolýar. Şu daýhanlarymyza-da döwlet tarapyndan uly goldaw berilýär. Gallaňy, pagtaňy ýygyp tabşyransoň, hasaplaşyk işlerem wagtynda geçirilip dur. Esasy şu daýhan hasyl almak üçin has özüniň tutanýerli bolmagy gerek-dä. Hawa.
Ýaş gowaçany ösdürip kemala getirip, hapa-haşal otlaryny aýyrmaly, ders dökmeli, kaliý dökünlerini bermeli, wagtynda suwarmaly. Daýhançylykdan döwlet tapdyk, çagalarymyza-da, gelin-gyzyma-da ündeýän. Näçe perzendiňiz bar? Agzybir maşgalam bar, bir gyzym, üç oglum bar. Tüweleme. Her bir enelerimiziň kalbyndan mähirli sözler çykýar, guwanç sözleri çykýar. Sebäbi her bir ene, ata öz öýüne, öz ojagyna, öz perzendine guwanýar. Şular ýaly döwletli maşgalalarymyzyň sany artýar. Ýurdumyz parahat, her bir ýerde adam hakynda uly alada edilýär. Ýurdumyzyň dürli künjeklerinde şular ýaly toý gürrüňleri dogrusynda ýagşy bir arzuwlar aýdylýar, buýsanýar. Toýa beslenýän Watanymyz bar. Ine bizem şular ýaly ildeşlerimiziň arasynda bolýas. toýlarymyzy, saçaklarymyzy bezeýän naz-namatlary dogrusynda söhbet edýär. Sebäbi ýurdumyzda bazar bolçulygy döredilýär. Her bir öýlerde şular ýaly yhlas bilen türkmeniň ak unundan, bugdaýyndan öndürilen önümden hamir ýuwurmak, çörek bişirmek, saçagyňy doldurmak hasam buýsançly. Indi Annaguly enjem Hawa, çörügimiziň-ä ýüwrüm aldy. Hawa. Indi buny zowala bölýäňizmi ýa biraz ellimine goýýaňyzmy?
Deň dereje edip zowalalara bölüp, ýuka ýaýyp ýag salýar. Hawa.

Türkmençilikde hasam gaýyn-gelin gatnaşyklaryna öränli üns berilýär. Şular ýaly görnüşinde gaýyn-gelin bolup hamyr ýugrulanda, hökman maslahat gaýynyňdan soralýar. Duz atymyň, uny näçeräk saljagyň, umuman aýdaly, çörek bişirme sanyňam şol işiň bilinmezligi däl-de, sylanyşyk. Sebäbi gaýynyň öz orny bar, ejeň öz orny bar. Haçanda atasöýüňe gidip, atasöýüňde şular ýaly hamyr ýugurma mümkinçiligi bolup biler. Çörek bişirme mümkinçiligi bolup biler şonda ejeňden soraýaň duzuňy unuňy hemem birden nahar bişirmeli bolsa bişirjek naharyň görnüşini hemem mukdaryny bu esasan öýde ula goýulýan hormatyň naýbaşylarynyň biri hasaplanýar. Annaguly ýenje. Tüweleme üç ogluňyz bar. Ony üçüsinem öýerdiňizmi? Ikisini öýerdim. Gelinleriňiz haýsysy has nahara ökde, haýsysy has öý işe ökde? Meň gelinlerim ikisem biş-dişe ökde. Öý işlerine-de, hir süpürilere-de. Umuman aýdanda, öý hojalykçy. Uly gelnim ýanymda. Kiçi gelnim mugallym. Asylhada şu gaýnyňdan hem öwrenilýär. Hemme zat gyzkaň öwrenilenokda belli bir derejede gaýnyňdan öwrenmeli tagamlaň bolýar, käbir öý işleri bolýar. Dogdugymdan düşdigim deýä. Men diňe meýdan işine gitýän. Gelin hemme zat bişirýär, taýýarlaýar. Näme bişiriň diýip sorap galýar. Hudaýa şükür gelip iýýän.
Gelýänçä hem taýýar edip goýýar. Hawa, taýýar edip goýýar.
Indi genjem hamyrymyza öýdüp. Indi biraz ellemine goýýasmy ýa? Ýaýyberýär. Hä, hananda.

Indi şu wagtky pursatlary synlaýşyňyz ýaly mähriban telegörijiler, eger-de oklawda alyp bilmedik ýüwük golaňy, ýaýymy şular ýaly el kömegi bilenem ýaýymy ulaltma mümkinçiligi bar. Sebäbi ýagyl çörekde gaty ýaýymyň tegelekliginiň owadan bolmagy hökman däl. Esasy zat Annaulyýenjeň ýukalygy. Howwa, ýukalygy. Her ýerine sary ýagy deň çalyp. bişirmek. Hawa.
Ýagyny köp çalsaňam tamdyrda. Hawa.
Akýar hamyry.
Ýagly çörek adyny almagy ýag çalynýany bilen baglanyşykly. Şular ýaly görnüşinde ak ýag. Kähalatlarda sary ýag çalynýar. Köplenç şoňa jigirdekli ak ýagam çalynýar. Hawa. Hawa, oňam özüniň süýjüligi bar. Biraz owunjak sogany dogramak esasynda. Ol esasan jigirdekli çörek diýilýär, ýagly çörek diýilýär. Bu diňe sada görnüşinde sary ýag çalynýarmyş, şeýlemi? Hawa.

Epleme görnüşinde goýýaňyz. Oba ýok muny ýugurýas häzir şumy. Tegelekler.
Hmm. Biz dogrusy ýagçalamyzda hamyryň bir başyndan düýrlemek esasynda towlaýas, ýöne bileň özboluşly ýagly çörek etme görnüşi hawa eplenip

Hormatly teleüerjiler, Türkmeniň baý aşhanasy bar, olar döwürlewiň synagyndan geçen. Şular ýaly süýji naharlarymyz, milli tagamlarymyz häzirem her bir aşhanalarda bişmegini dowam edýär, öz ýoluny üýtgetmän. Sebäbi Türkmeniň özboluşly ekologiýa taýdan arassa süýji tagamlary bar. Olar her wagtam adamy doýuryjy, bedenimizi kuwwatly saklaýjy hasaplanýar. Ine şular ýaly milli tagamlarymyz Ejeden gyza, gaýyndan geline öwredilýär. Nesilden nesile geçip gelýär, dowam edýär. Ine süýji naharlarymyz diňe bir öýlerde däl-de, toýlarymyzy bezeýär. Ine, biziň ýurdumyza gelen jahankeşdeler, syýahatçylar, toýlarymyza gatnaşýan dostluk, doganlyk döwletlerden gelen wekillere hödür edilýär. Olar şeýle özboluşly tagamynyň bardygyny aýdanlarynda biz elmydama buýsanç bilen diňleýäs. Ine, şular ýaly süýji naharlarymyz özboluşlylygy bilen, görki bilen, taýýarlanyşy bilen, esasy zadam bellemeli, özüniň arassa bişirilişi bilen hem tapawutlanýar. Ine, biz häzir görýäs, siz hem tomaşa edýäňiz, Lebap welaýatynyň çäginde bişýän, hasam Kerki etrabynda bişýän Ýörme nahary. Ýörme nahary, dogrusy kellebaş aýagy bişirilýär. Biz kellebaş aýagy çorba görnüşinde atarýan bolsak, bular ýörite iç ýagyna goýnuň bagryny, ýüregini dogramak, hemem soganyny ýetiribem duzlap, burçlap, özboluşly dolum işini ýerine ýetirýän ekenler. Indi häzir, dogrusy o naharymyz daşarda bişýär. Uzak wagt gaýnamagy gerek. Şoň aşagyna düşemek üçin Iýende hasam tagamly bolmagy üçinem häzir çöregini ýaglaýan pursatlary. Indi genjem hamyrymyza ýaglap bolup gelýär. Tamdyrymyzy biz gowaça bilen agyrtýas.
Gowaça bişse süýjem bolýar çöregi. Çöregem başgaça bolýar.

Mähriban zenanlar indi ýagly çöregimizi ilki ýaglady Annagül ýenjemiz. Indem şular ýaly el kömeginde ýaýradýan ekenler. Muňa oklawa degrilmeýän eken. Dogrusyna biziň işimize Annagül ýenjemiziň goňşusy Sona ýenje-de gatnaşýar. Sonegenje, bir gykyrak sizi ýakyndan tanasak.
Men Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Kerki etrap komitetiniň esasy hünärmeni. Ynha, biziň türkmen halkymyzda dürli-dürli toýlarymyz kän. Biz şu toý-tomaşalarda gelin-gyzlar bilen üýşüp, ýagly çörekleri bişirýäris. Ene-mamalarymyzdan gelýän milli ýörelgelerimizi ýaş nesillerimize, gelinlerimize, gyzlarymyza öwredýäris. Toýlarymyzda üýşüp-üýşüp şeýle ýagly çörekleri bişirýäris. Dürli türkmen tagamlaryny taýýarlap, toý saçaklarymyza goýýarys. Sona gelince, şu Kerki etrabynda hasam daýhançylyk ösen, maldarçylygam ösen bolyn. Daýhançylykda has siziň bir özboluşly ugurlaryňyz bar, şu ekin dolanyşygyny dowam etmek maksady bilen. Hiç wagt ýeke ýeriňizi boş goýmaýan ekeniňiz-dä? Hawa, ynha, şu ekerançylyk hakynda gürrüň edenimizde, biziň Kerki etrabymyzyň edermen babadaýhanlary hem ýylyň-ýylyna ekinleriň dürli görnüşlerinden ýokary hasyl öndürip, ýurdumyzyň toýdur baýramlaryna mynasyp sowgatly gelýärler. Biziň Kerki etrabymyzda esasan hem pagta, bugdaý, azalyk ekinler, gök we bakja ekinleri ösdürilip ýetişdirilýär. Bu bolsa azyk bolçulygyna biziň etrabymyzyň edermen baba daýhanlarynyň hem mynasyp goşant goşýandyklaryna aýdyň subutnama bolup durýar. Bişirip oturan ýagly çöregimiziň bugdaýy hem öz topragymyzda öndürilip ýetişdirilen bugdaýyň hasylyndan taýýarlanylan ak undan şeýle dürli tagamlary bişirip, toý-baýramly saçaklarymyza goýýarys. Biziň baba daýhanlarymyzyň ýylboýy çekýän zähmetleri, Netijesinde, ýurdumyzyň az bolçulygy üpjün edilýär. Daýhanlarymyza döwletimiz tarapyndan uly goldaw berilýär. Hormatly Prezidentimiz biziň daýhanlarymyz üçin tohum, suw, ekinleriň zyýan berijilerine garşy himiki serişdeler bilen elýeterli bahadan üpjün edilýär. Şeýle bolansoň, biziň edermen babadaýhanlarymyz ýylyň dowamynda Dürli ekinlerden ýokary hasyl öndürip, yhlasly zähmet çekýärler. Biziň etrabymyzda toýdur baýramlarda şeýle goňşy-golamlar bilen üýşüp, süýji-süýji tagamlary taýýarlap, toý-baýramlara özümiz agzybirlikde gatnaşýarys. Tamdyrymyzam ot goýberlip, agardylyp dur. Häzir şu çöregimizi tamdyrda agzybirlikde bişireris. Hawa, nesip bolsa.
Ine, mähriban telegörüjiler, diňleýşiňiz ýaly, tamdyrymyzam ot goýberlip dur. Häzir ýazgymyzy daşarda tamdyryň başynda dowam ederis.

Ýörmelemize saldyk. Indi sogan atýas, sogan at. Birini sogan atýas, soň pomidor atýas. Şeýle görnüşde. Hä, böleklemeýäňiz? Ýok.
Şeýle. Tamam, gowy çykýar. Indi mähriban teleýüzerçiler, kellebaş aýagymyzy biz säher bilen atarypdyk. Dört sagada golaý gaýnady. Kelleaýak bişip ugranda, Ýaňky görnüşinde ýörmelerini salýan ekenler. Soňam bütin görnüşinde sogany, pomidory, ýöne böleklemän. Çorbasam bol mukdarda. Biziň ýagly çöregimizem bişdi. Biraz sowamagyna dowam edýär. Häzir az salymdan ýagly çörekler dograýansyňyz. Hawa, dograndan soňam şul bişen kellebaş aýakly ýörmänem şol çörekleň üstüne alar. Hawa, nesip bolsa duzunam dadyp göreris. Dogrusy täsin tagam. Süýjüdigi şunuň taýýarlanyşyndan belli, elbetde, özboluşly ýokumlydyrdy. Gyş pasylynda örän köp iýilýär. Bedenine peýdaly ýokumlary bar. Ine, mähriban telewyörjiler, biz sizi çagyrýas Kerki etrabyna. Ine, Kerki etrabyna myhman bolsaňyz, size ilki hödür etýärler ýörme tagamyny. Ine, dogrusy, bizem häzir dadyp göreris, tagam baradaky maglumatam aýdarys. Ine mähriban zenanlar, indi biz ýazgymyzyň soňky pursatlaryna golaýlap gelýäs. Ine süýji tagamlarymyzyň ikisem bişdi. Indi Hawa, Annagulyýenje, ýörmäni biz-ä gaýnamagyny dowam edýär. Ýörmänem bişip dur.
Hawa. Indi nany dograýan. Soň salys iýibermek galýar. Hawa. Indi ony nähili bölekleýäňiz? Şuny arasyny açyp açyp şeý ýaprak ýaprak edip döndürýän şeý. Indi dogrusy taýýarlanyşy maňa özboluşly ken welin hasam iýmäne niýetlenişi aýratyn tapawutlanýar. Bu lokan ýaprak ýaly görnüşinde aýryp dogralsa çorba goýulsa ýygrylýar hamyr.

Ýagly çörek her wagt süýji tagam, özüni küýsedýän tagam, ýagly çörek, etli çörek, jigirdekli çörek, süýtli çörek, petir çörek, türkmen çöregi, sary ýagly çörek. Ine dogrusyçy bar, dograp dursuň weli şeýle ýakymly ysy ba, hoşboý tagamy ba. Ine dogrusy elbetde çorba bilen has iýeniňde ýagny tagamy üýtgeşik bolýan bolmaly. Esasanam şü Anna ulynja ertirine-de gowy, guşlukda iýeňde-de gowy ýagly çöregi. Saçaklyk äkitmäne-de gowy, toýa gideňde, üýşmege gideňde. Soň gatlak-gatlak-da şü ýag çalyp. Hawa. Şol
gatnaşyk galmasyn diýen manyda şeýle çörek. Toýlara saçakly, ýagly pitiri çörekler gidýär. Asylka-da şü ýagly çörek howur peçde deme tagamly bolyň, tamdyrda tagamy üýtgeşik bolýar, köýeziň ýyýsi gelip durýar. Hawa. Hasam belleýär. Şu bişiren ýagly çöregimiz gowaça odunda bişdi. Indi genjem dograma alyp bolduk. Indi böleklere bölýäsmi? Ha. Meňki biraz köpüräk boldy. Hawa, şony iki bäbe bölüp. Ha, adam daýaly many. Hawa. Bölüme goýup, soganam atmaly. Çorbadan soň goýýansyňyz sogany? Ha, üstüne goýýas, çorbany guýýas. Ha, üstüne goýýas.

Indi mähriban zenanlar uzak wagt yhlas eden zenanlarymyzyň mähri siňen süýji naharymyz bişdi. Ine, muňa sarma diýip atlandyrýarlar. Ine, kellebaş aýagymyzam, içýaga dolan sarmamyzam şular ýaly görnüşine ýazgyn gaba guýýan ekenler. Suwunam tamdyrda siňňitli bişen ýagly çöregimiziň üstüne Ak ter sogany tegelek dorabam, soň çorbasyny guýýarlar. Ýakymlyja ysy bar. Şireli bolanlygy şu keşbinden, ýagny çorbasyndan belli. Indi biziň süýji naharymyz ine agşamara ýetişdi. Ine günem aşaklap gelýär. Dogrusy bu nahary bişirmek üçin dört-bäş sagat gerek bolýan ekeni. Tabagy çalşaýaly men. Hawa. Siňňitli uzak wagtlap haýal otda gaýnan naharyň tagamam başga bolýar. Anna Ulenje, Sag bolsun aýdýas biz size. Indi bu gün tüweleme bize aşhanaňyzy açdyňyz, süýji nahar bişirip görkezdiňiz. Döwletli, agzybir maşgalam bar. Buýsanýan agtyjyklaryma. Gelinim bilen süýji naharlar bişirýäs. Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza köp sagbolsun aýdýaryn. Janlary sag, ömürleri uzak bolsun, edýän işleri elmydama rowaçlyklara beslensin. Kybaply daýhanlary jem bolup bu gün Arkadagymyza alkyş aýdýarys. Arkadag Serdarly jennet ýurdumda bedew bady bilen öňe barýarys. Sag bol genjem. Arzuwyňyz hasyl bolsun. Hemişe saçagyňyzda şular ýaly süýji naharlar orun alyp dursun. Gapyňyz toýa açylsyn. Agtyklaryňyzyň bagtyna guwanyň. Sag boluň. Toýda görşeliň. Sag boluň. Ine mähriban telegörüjiler, ýazgymyzyň bu sany Lebap welaýatynyň Kerki etrabyndan taýýarladyk. Ine dogrusy, Lebap welaýatynyň toý tagamy bolan sarma naharyny bişirip görkezdiler. Dogrusy, taýýarlamasy aýratyn zähmet alýanam bolsa, soňunda süýji nahar şular ýaly görnüşinde. Hoşboý ysy bar. Elbetde bedeniň üçin hem kuwwatly tagam, şireli nahar gyş paslyna hasam lukmanlar tarapyndan aýratyn maslahat berilýär, kellebaşaýak nahary. Lebap welaýatyna geleňizde şular ýaly görnüşine sarma naharyny iýip bilersiňiz. Biziň ýazgymyz siziň göwnüňizden turandyr diýip umyt edýär. Hemişe diýarymyzda toý bolsun, agzybirlik bolsun, saglyk bolsun, bagtyýar günlerimiz hem dowam edip dursun, halkymyzyň rahat, parahat ýaşamagyna şertler döredýän türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyza sag bolsun aýdýar. Janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, tutumly işler mydama ýol alsyn. Şeýle ýagşy arzuwlar bilen gepleşigimiziň bu günki sanyny geçirip gutarýas.